Aşyk bolan öwrülipdir duşmana, Aşyk bolan gyzy degensoň jana, Gezipdir yzyndan kän ýana-ýana, Neýlesin biçäre ýigit ýüregi. Bir ýigit bir gyzy çaksyz söýüpdir, Söýýän, söýýän diýip ýyllap gezipdir, Gyzyň aýdanlaryna yrza gelipdir. Neýlesin biçäre ýigit ýüregi. Ýüzlenipdir ol gyz ýigide gülüp. Eger söýýän bolsaň şertim bar diýip. Kaýyl boldy ýigit her şerte uýup. Neýlesin biçäre ýigit ýüregi. Şeýle agyr eken gyzyň her şerti. Ol ýigidi oýnamakmyş bar derdi, Ýigit jebir çekip kän hasrat gördi. Neýlesin biçäre ýigit ýüregi, Gyş erte başlady ol ýigide garap. Ýanyp duran otdan geçer müň ýöräp, Ýigit otdan geçdi öz-özün süýräp. Neýlesin biçäre ýigit ýüregi. Aýylyp otyr ol ýigit estinden. Ol zalym gyz bolsa gülýär üstünden. Ýigit ençe şertiň çykdy astyndan. Neýlesin biçäre ýigit ýüregi. Intik şertime bilermiň dözüp. Zalym gyz ol ýigide diýdi ýüzlenip. Ýigit yrza boldy, gözlerin süzüp. Neýlesin biçäre ýigit ýüregi. Ýola aýna gaýçak düşüpdir zalym. Diýdi şuň üstünden ýöre bir salym. Ýöreýär ol ýigit aýaklary dilim. Neýlesin biçäre ýigit ýüregi. Gan git ýigitden aýlan ýar başy, Dynman akýar gözden ajy göz ýaşy. Çydam edip otyr bir gysyp dişi, Neýlesin biçäre ýigit ýüregi. Ol zalym gyz bolsa utanman gülýär, Ýigidiň düşen ýagdaýyna begenýär. Tur ýeriňden diýýär, ýigit zor turýar, neýlesin biçäre ýigit ýüregi. Indi ýöremekde ýigit zorlanýar, ýuwaş ýöräp gyzyň gaşyna gelýär, indiki şertiňe taýyn men diýýär, neýlesin biçäre ýigit ýüregi. Gyz ýola duz düşäp oglana aýdýar, Ýöre diýip ýigidi gyz duza itýär. Ol oglan ýöreýäs, duz bolsa ötýär. Neýlesin biçäre, ýigit ýüregi. Garaz gyzdan ýigide şert üstüne şert. Gelip dur oglana dert üstüne dert. Her şertden geçip dur ýigit durup mert, Neýlesin biçäre ýigit ýüregi. Ahyrgy soňky şertine gelipdir. Ýigidi bir minara alyp barypdyr. Minaradan özüň okla diýipdir, Neýlesin biçäre ýigit ýüregi. Ýigit kaýyl bolup çykýa minara. Seretse uzakmyş ýer bilen ara, Oklaýar özüni tapmansoň çäre, Neýlesin biçäre ýigit ýüregi, Şondan soň döwülip aýagy-eli. Ol aşyk ýigidiň agyrmyş haly, Diňe gözlerinden ýaş gelýär häli, Neýlesin biçäre. Ýigit ýüregi şol wagt zalym gyz ýadyna düşýär. Kömek eder diýip gyza garaşýar. Aklyny her dürli hyýal çolaşýar. Neýlesin biçäre ýigit ýüregi. Garaşýar hiç ýerden kömek gelenok. Asyl gözlerine gyz görnenok. Indi ýigit ne ederini bilenok. Neýlesin biçäre ýigit ýüregi. Gyz bolsa ýigidi taşlap gaýdypdyr. Ol zalym bir eýýäm öýüne barypdyr. Şondan soň ol ýigit maýyp bolupdyr. Neýlesin biçäre ýigit ýüregi. Gyza aşyk bolan ol aşyk oglan. Şeýdip söýeniniň duşmany bolan. Şahyr Çary aýdar, Ömürlik solan, neýlesin biçäre ýigit ýüregi.